Funkung theih tlei in nan kut kan tlaih hna. Atutan cu keimah nih application pakhat ka sermi te theihternak, meihsatnak van tuah ka duh. Cucu zeidah a si kan ti si ahcun phone service tiah a min ka pek i zeidah a sullam si kan ti si ahcun Lai lei upa deuh simi, kan pale deuh simi phone Phaisa cawk an duh tikah siseh, pack-up cawk an duh tikah siseh, cun a zei dangdang tete tuah an duh tikah khan code number ṭial ding kha an i chinchiah tawn lo le tahchunhnak star one two four siap hei ti bantuk star two two four siap hei ti bantuk khawl dingmi kha an i chinchiah tawn lo tikah an i harh ngai tawn i an fale maw, an innpa maw, an hawile maw pakhat kha fir lengmang an hauh tawn tikah mah khakha an caah an har ngai tiah ka hmuh tikah keimah nih maw cucu lailei kan pa le deuh hna caah ṭhahnemnak si hnga maw tiah application pakhat ka ser i mah cucu MPTC zongah cun Oredu Ṭelino Mytel A pali ning tein hman khawh ding ka tuah. Cucu hika le kap ahhin na van zoh si ahcun MPT hi kan van hmeh si ahcun phaisa rawnnak hei ti bantuk, cun pick up a tangmi zohnak hei ti bantuk, cun a phunphun khan ka tuah i ka vialte kha hi ka application tein fawi tein pick-up te zong kha cawk khawh a si. Cucaah cun hihi Lai lei upa doh hna siseh cun mino kan ca zongah ṭhathnemnak tampi a chuahpi lai ti ka zumh caah hi application te hi ka van sernak a si. A tonghtham ning le a tuah ning kha tlawmpal van zoh ta hna u sih. Cuti si ahcun zeitindah a tawnghtham ning si kan van zoh ta hna lai. Hika zawn te ummi phone service ti a ṭem te hi na van on piak lai. Cu hnuah hitin hung chuak lai i hika zawn i na hmuh bantuk te hin MP3, Ooredoo, Teleno, MyTel an um i hika zawn i zapi nih kan hman cemmi MP3 kan van Zoh tuah hna lai, hika MPT timi zawn te hin na van hmehpiak lai. Hiti hin a hung ra lai. Hung ra lai i a cungcem ah phaisa rawnnak, cun pek up a tangmi zoh, phaisa tangmi zoh, hika hin zoh dih khawh a si. Tahchunhnak pakhat kan van zoh hmanh lai. Phaisa tangmi zoh timi hi kan van hmeh tuah lai. Hika zawn hin na van hmehpiak lai i MPT si ca ka zawn MPT te kan van thim piak si ahcun hika hin aw hitihin phaisa tangmi ka zoh khawh si. Cun phaisa rawnnak timi zawn te hin na van hmeh ve lai i aw hiti hin hung chuak lai i star one two three star cun hika zawn te hin na van ṭhial piak lai i pin number pawl na ziahmi kha four two three five hi ti bantuk hin na ṭial lo hnuah na khawl lai i direct in Phaisa ei rawng colh ko lai. Cun aa a dangdang tete zong kha ṭhobi cawk na duh si ahcun hika cun hin aa phaisa lat nga karhter timi te in na van hmeh si ahcun MPT na van thim piak lai. Aw hika cun hi thongkhat kha thong nga an karhter, thong hnih, thong hra, thong nga kha thong kul le thong nga ai duh tuk in ka hin kan cawk ning kek kan cawk khawh ṭhan si. Cu ve bantuk kha dangdang lei kha um kho. Cun hika hin aa ke hi kong he pehtlai in chawtnak ka duh sia cun hika zon i uh, direct contract direct call timi te hi na van hme si acun keimah sinah direct phone hung lut lai le hal uh, lungfiang lomi hal kho si cun uh, oridu zong ma ṭhiam ṭhiam khan si lai telino zong ma ṭhiam ṭhiam khan si cun ka hin mai tel zong khata khan uh, azauh ning ahman ning ka cai khat di lai Cun hika le a tanglei te tlawmpal van chim ka duh rihmi cu ka hin Facebook, Twitter, Instagram, blog cun YouTube ka hin website uh, panga ka neih hna i hi zong hi uh, na on piak lai i lan na on piak hnu lawngah zoh khawh an tahchun na pakhat kan van zoh tuah lai lan na van on piak lai lan YouTube hi kan van zoh tuah lai Zucup zawn te na hmeh piak la i ka zawn ah hin ai mar lio chikkhat te na van hngah piak la aw ka takhan zucup ka channel khara cucacun subscribe ka hmeh piak kan ti lamang hna khi ka zawn asan te hi subscribe te hi nan rak ka hmeh piak ding zong khan kan som hna ka vial kha salai